Obusingye ab'eishe-emwe, ekindi eki ndikwenda ngu mwetegyereze baanamwe okuruga n'eri izooba, hariho ebintu bi abafumu n'abaterekyerezi ebi barikutaasya omu mutwe gwa omu mitwe y'abaana abarikubaboiha ngu nyebembeirwe maraika nanka. Baamaraika boona abu Ruhanga yaatumire omu nsi aha magara g'abantu nooba obaine? Mbwenu ku oraba oyebembeirwe nanka waaguma noomweta noomweta noomweta, abandi otakubafaho nari otakubeeta? Ogwo niwe arikukuha buri kimwe kyona, kaningira ngu buri maraika aine dipaatimenti ye nari aine obushoboorozi bwe aha magara gaawe. Ebyo n'eby'abafumu. Waaba nooshaba baamaraika, mwete baamaraika boona ba Ruhanga, babataayaayire kandi babaase kubeeyoreka. Erizooba nihabaasa kwija maraika ati, Erizooba haija ogu, erizooba haija ori, Baba nibakukunda naiwe waaba noobakunda. Murigye omu bintu by'abafumu, nyowe manya bakangira ngu ndiho nanka, nyowe bakangira ngu ndiho nanka. Tibarakugize ngu oriho nanka. Ogwo nikyo yaareebire nk'ekyo. Ebindi takubaasa kubireeba. Oriho baamaraika boona, baamaraika ba Ruhanga abakuriho. Kwonka toriho nanka. Ebyo n'eby'abafumu. Abafumu bamanya ebintu bibiri. Nibamanya ndahura, nibamanya kariisa na nyakashima. Nibyo barikumanya ebyo. Nibyo bamanya ebi bariiramu ebi bata omu bishorogoto. Nibyo barikumanya. Kwonka baamaraika, mbwenu shi kwokubwo oriho baamaraika b'ahaiguru? Abafumu ka batabagambira baamaraika b'ahaiguru ti mubagira? Murigye omu bintu by'abafumu, murigye omu kuterekyerera. Murigye omuri Sitaani. Baamaraika boona n'abaanyu. Ka batabarangire abo abu babarangira ngu ndiho oriho maraika w'eizooba, timubagira baamaraika b'eizooba? Hariho abantu abaine baamaraika b'okwezi, timubagira? Hariho baamaraika b'enyonyoozi, ka batababarangira? Iwe ara omuntu buri shaaha naakurangira oriho dungu, omanye ngu ogwo ariho Sitaane n'omufumu, ogwo ariho daimooni n'omufumu tariho baamaraika. Ashemereire kukurangira na baamaraika b'eiguru yaaba ari omurangi naareeba ebirikukugyendaho byona. Omuntu oshemereire kuba oriho baamaraika ikumi, mushanju, munaana, mukaaga, babiri, bashatu nibakugyendaho kurugiirira omu burungi bwawe. Ahu okukoma nooba murungi niho baamaraika bakukoma n'okwija kukutaho obukuumi nanokukugyendaho. Murigye omu bintu by'abafumu. murye omu kuterekyerera kwa Ishe-mu. Mwamanyire Ruhanga, mumanye Ruhanga. Mwamanyire baamaraika, mwete baamaraika. Ee, tihariho muntu orikuba oyezire okajunu karukwo okwo kabagye okahikaana n'abarangi, ngu iwe nyowe ndiho nanka. No, nooba oriho baananka. Ezo n'endagu z'abafumu. Nizo barikuba nibabataho, ahabw'okuba ataine eki arikureeba. Ku arikwerabwayo omucwezi omwe, we n'obu orikuba otarikariisa kugye ahu orikokariisa, ndabyo omusagye omuwanvu, akuta omugo. Naara omushaija muraingwa. Aine maraika otakwata nkoni. Baamaraika nibaija bakukwata enkoni. Tibakubamanya, tibakubamanya. Tibakubamanya, tihaihi noomanya ebya baamaraika. Tibakubamanya. Baamaraika nibakwata enkoni ezihotoire, nibakwata enkoni z'emiringa, nibakwata enkoni. Nibakwata enkoni baamaraika. Buri kika ky'enkoni kyona baamaraika nibazikwata. Kwonka wakyecura maraika akwaitse enkoni, oriku okariisa, ebyo n'eby'abafumu nari oriho kati. N'eby'abafumu, mwete baamaraika ba Ruhanga babataayaayire boona oku Ruhanga araabatume ngu bakwijeho obusinge.